Yma yng Nghaer Cymru, da ni'n cyflogi rhwng dwy safle, tua pymthag ohonan ni mewn cyfanswm, a rhyw bedair ar ochr weinyddol a a a y gweddill ar yr ochr trwsio a cynnal a chadw, a'n pwrpas ni yn y pen draw ydi prynu a gwerthu ceir. a 'da ni 'di bod yn gwneud hyn ers pum mlynedd ar hugain, 'wan 'da ni yn gwerthu ac yn rhwydweithio trwy Gwynedd i gyd, yn aml iawn 'da ni'n gwerthu lawr i Gaerdydd ac i ddinasoedd eraill yng Nghymru, ydan ni'n gwerthu cyfanswm o dros 1,000 o geir y flwyddyn, a ma' rheini'n geir eitha' drud, mae gynna ni drosiant ariannol blynyddol o rywle fatha tua wyth miliwn o bunna. Da ni yn credu fod y Gymraeg yn allweddol yn y busnes ni. Mae'n ochr weinyddol ni gyd yn hollol Gymreig, mae'n staff ni gyd yn hollol Gymreig, wnawn ni'm cyflogi neb oni bai ei fod o yn alluog i gyfathrebu yn syml trwy gyfrwng Gymraeg, ac oherwydd hynny mae 'di bod yn fantais enfawr. Os sa rhywun yn gofyn i ni, neu gofyn i fi, a os gyrrai swydd iddyn nhw, maen nhw'n gwybod waeth i nhw heb a gofyn oni bai bod nhw'n abal i wneud y swydd yna trwy gyfrwng Gymraeg. Da ni ddim yn golygu bod rhaid iddyn nhw siarad Cymraeg perffaith a grymus. Yn aml iawn iawn mae bechgyn yn sgwennu pethau yn Saesneg ar y llyfr gwaith ac ar y llyfr nodiadau, yym, hyd yn oed yn gwneud biliau trwy gyfrwng y, y, y, y Saesneg ambell i dro. Ond, mewn gwirionedd, da ni yn Trio gwneud siŵr bod ni yn defnyddio'r Gymraeg ar bob agwedd o'n gwaith ni. Mi ma' 'na deimlad yng Nghymru, neu yn y Gymru Gymraeg ella, nad fedrwch chi ddim rhedeg busnas trwy gyfrwng y Gymraeg. Wel, 'dan ni 'di profi yn hollol, hollol i'r gwrthwyneb. 'San ni byth 'di cyrraedd lle 'dan ni heddiw 'ma, oni bai am hyn. 'Dan ni'n cadw stoc. o dros filiwn o bunnoedd geir, fysan ni byth 'di gallu adeiladu'r cyfalaf yna dros y gyfnod o amser 'dan ni 'di 'neud a gneud hynny'n raddol heb fynd i fenthyca ar raddfa helaeth, 'dan ni 'di gneud hyn yn raddol a a casglu digon o arian i allu yy adeiladu stoc i fyny. Ond 'dan ni hefyd yn trio gneud i bobl ifanc sylweddoli bod posib iddyn nhw fynd â'r cam nesa' ymlaen. Ma' bobl ifanc ella yng Nghymru'n meddwl mai iaith busnas ydi'r Saesneg, felly, Wel, da ni wedi gwrthbrofi hynny, does am dwy waith am y peth. Rhai o'r tasgau da ni'n defnyddio'r Gymraeg, wel y gwir amdani ydy, da ni ddim yn meddwl lot am y tasgau, mae o jyst yn digwydd. Mae'n digwydd yn, yn hollol naturiol, hynny oherwydd wrth gwrs da ni yn byw yng nghanol y fro Gymraeg, ond mae wedi bod yn freuddwyd gynnau i rioed, swn i wedi licio gallu symud i rywle fatha Caerdydd a trio gwthio'r Gymraeg a a defnyddioldeb y Gymraeg mewn dinas felly dwi 'di mynd yn rhy hen bellach i neud hynny a swn i wrth fy modd os 'sa rywun yng Nghymru yn gallu gweld reit ma' 'na botensial i werthu cyma- y ceir trwy Gymro yn Gymraeg mewn trefi a a hyd yn o'd mewn dinas fath a Caerdydd a tasa rywun yn gallu neud hynny nid yn unig ma' mynd i allu gneud Ceiniog Nedd Ddwy a gneud elw eitha helaeth ond ma' hefyd yn mynd i allu rhoid Mae y Gymraeg ar y map yn y dre yn y ddinas honno. Felly, o safbwynt cadw a cynnal yr iaith, da ni'n cyflawni rôl arbennig o bwysig, a hefyd, wrth gwrs, da ni'n elwa'n ariannol o allu gwneud hynny. Mae o'n hanfodol bwysig i ni bo' ni yn gallu siarad yn rhwydd a rhugl hefo cwsmer trwy gyfrwng yr iaith mae'r cwsmer yna isio siarad hefo fo. Yn yr ardaloedd Cymraeg mae hyn yn naturiol yn bwysig o safbwynt prynu a gwerthu a 'dan ni'n gwbod bo' ni'n elwa o'r ffaith bo' bobol yn teimlo'n hapus i fod yn prynu gynna ni yn gallu siarad hefo nhw yn yr iaith ma nhw wirioneddol isio gyfathrebu ynddi hi. A wedyn os oes gynnyn nhw gŵyn, ac wrth gwrs ma gyn bobl gwynion yn enwedig ar ôl rhoi ella deg, ddeuddag mil am gar a bod rhywbeth yn dod o'i le, ma nhw'n gallu siarad efo ni'n gynnas, gobeithio bod ninna'n gallu siarad yn ôl yn gynnas efo nhw. Da ni yr un mor effeithiol dwi'n gobeithio yn y yn y Saesneg yym a felly da ni'n gallu delio yn hollol, hollol ddwyieithog mewn yy awyrgylch hollol, hollol ddwyieithog.